Omegina ki lumegina, ludito rwode, ludito kalkwaro, Members of Parliament, kaka lwo, Acholi, Aluu Langi, an amoto wun, wulwong an KD Christo Hama, Rastafarian Preacher, lalworo doki i mine. Acwalo nino madwong ma pe abino i YouTube, pienne ingeyo i YouTube ka in ibino ki lokki omyero obed lok ma ye wi kaka, dok lok ma moko caden i doggola kacel acel onyo i cere kacel acel, lok ma moko caden i gangi ker kacel acel, pe lok abal kari onyo lok konya ki deko. Wan pe watye pi lok enoni i YouTube channel. Olwong an KD Christohammer Rastafarian Preacher lalworo doki i mine, lalok lok ada i nyim kaka, onyo lalok lok ada ma timme i cere ma papat. Dong luditowa kwari wa yam giwaco ni ka ibiyweyo piny, cak yweyone ki i ot ka ikat kwede woko. Ot-ti en aye kwena? Ot-ti en aye i doggola me gangi ker kacel acel loko weng murumo lobo pa Luo. En aye ka ma in omyero icak keto ywecci ki iye. I ot me doggola ker kacel acel, en aye ka ma kicako yweyo piny me kato kwede woko. Pi man dong, an amito Po onongo wil odito rwodi ku weny ma tye i lobo pa Luo doggola ki doggola ni kare otyeko romo me kelo kuc ki mar i kin dano. Kare otyeko romo me nyuto lanyut ma yam kwariwa gitimo doggola ki doggola. Lanyutte obibedo nining? En aye ni yam con wek kilwong in ni Rwot-ti, nongo kiwiro in ma kiketo moo i komi. Moo ne pe moo movit eni ba, pe moo movit en ma kiwilo ki Kampala ni. Moo ne pat. Dong bene kikweda ma mega tye ka waco ni wan nen calo watye ki rwodi ma romo pyerabic wiye abiro nyo pyerabic wiye aboro. Ento yam con ka in idok i history macon ibinongo ni wel ludiro rwodi i lobo pa Luo onongo pe o kunu. Ma nyuto dong ni Corruption ki politics odonyo ko matek i gangi ker ma megwa ma tye i lobo pa Luo. Watye ki ludito rwodi mapol ma pe kiwirogi. Ma kikweda ma mega tye ka waco ni, i kom ludito rwodi ma kiwaco tye pyerabic kono wiye abiro, pyerabic wiye aboro-ni, kikweda ma mega tye ka waco ni, Nen calo ludiro rwodi ma romo pyeradek wiye aryo me cito i pyeradek wiye angwen-gi, en aye kiwirogi ki moo, ma moo ma kiwirogi kwede pe obedo moo mobit ba, moo mobit-ku kom moo kikome ma yam kwariwa giwiro ki ludiro rwodi ma tye i doggola kacel acel. Pi man dong an acwalo legana bot ludiro rwodi ma wan watye ki gen i komgi, ladit rwot Acana, ma en a ki i gang ker pa jo pa Hira, ki ladit rwota pire, an alego wun ni, Eni pe tye me apokapoka, eni tye ni i cid mudok tung bot rwota pire ki i cid muduku tung bot rwota cana, selection test omyero ocakke-o. Dok wun, gangi ker ma wutye i cere, cer ma papat-tu weng, omyero wucak kelo kom nying kikome ki doggola pa rwodi ma omyero kiwirgi. Dok amito leko Rwot Pubec, Rwot King Jafaya, in kiwiro in oko, pi man dong omyero obed lanen maber ki in me miyo tam ki ludito rwodi weng cere ki cere omyero kong ki wigi o. Ma wii eno ni pol kare pe timme i town, wii eno ni pe timme i trading center, wii eno ni pe timme i sub county, wii eno ni timme di kal ka ma ki yiki iye ada ni onyo woro ma yang obedo rwoti. Ka ma wii timme iye eno, wii timme di kal ka ma yang ki yiki iye woro ma obedo rwot ma in ileyo kakare, en aye ka ma wii timme iye. Pi man dong an kadi Kricito Hammer ma aa ki i doggola pa jo pa tong obyelo ataro, an amito waco ni ene dong obed kare me dwoko kuc i kin ludito rwodi, ki dong obed kare bene me keto moo oko i kom rwodiko ma pe guwire, wek wan wanen ka i ada in ibedo Rwot. onyo ka i ada in aye ibedo Rwot me cere moni wamito wanen, pien ni tic pa moo enoni tye ba. Moo enoni en aye obimoko caden ki laa pa ludiro rwodi ni in ada abila oye ni omyero in ibed Rwot. Dok bene ka in itye i gang ker kikome ma kiyiko kwari iye, kwari ma yam obedo Rwotte kiyiko iye, Nge atir ni cik acwale mogo kibitimo kunnu, wek ada dano me cer eno-ni gumok caden-ni, in kare na abila oketo gen i komi ni in aye ibed Rwot. Ma cik acwale eno-ni, wun ludiro rwodi ma wutye i cer-ri kacel acel omyero wunge ni pe wubiwene ki iye, wang ma wulubo. Pi man bene dong an amito waco bot wun ludito rwodi woko weny ma un wutye i cere cere mapapat. Jo mukene tye i dye taun, jo mukene otyero moko woko i sub-county moni dek cito woko i caro ka ma yam kiyiko iye kwarone me obedo rwot ma en oleyo kakare-ni. Jo mukene tye woko i gine, i center, i trading center mukene ma dong pe ye cito dong i caro ka ma yam tipo pa kwariwa tye iye, agulu jok tye iye, ka ma yam kikwero iye jogi pe dong romo ye me cito kunnu. Pi man dong an amoko caden ni, joni eni nen calo en kodi jo ma gin gitye ka cero obedo rwot acera, ento nongo pe gin obedo lutino ma gua ki i doggola ma omyero gubed rwot. Pi man dong ka in ingeyo ada ni in ibedo rwot, ma lucer me gangwu gitye ka moko lok ada ni in ibedo rwot, omyero ilub ngo ma an atye ka wacone-ni.

Pi man dong, wun ludito rwodoku weny, kono kiwiri kono pe kiwiro in, danni weng omyero gudok oko i cere i wi obur pa wegigi ma yam obedo rwot. Enoni aye gin ma diki maca obimiyo wan wangeyo ada ni, o, ngati kare obedo rwot ada, ngati kare oa ki i doggola pa rwot ada. En aye gin ma wan watye ka mitone eno, pien ni wan pe wamito lutiniwa obed confused. Wamito lutiniwa gumok caden i kom jami ma un obicito ka nyutone botwa cere ki cere. Pi lalok moni ma en dong loko ni en etye lalok pi tipo i lobo pa Rwodi Owenyi, ludito Rwodi an amitte wun owiny an doge ki doge. Wun jo pa ayira omyero omok caden. Wun puranga omyero omok caden. Ladit Rwot pa de omyero omok caden. Rwot ma a ki pa pa i bwor omyero omok caden. Moko caden-ni kimoko nining? Omyero wun okatti ka declaring ka maleng ni kodi dano moni ma en oa ki i doggola pa jo Purane. Wun jo Purane wun wungeyo? Ka wungeyo ci wukati wuminiwa ngecceo. In macalo ladit rwot acana in ingeyo? Ladit rwot Apira in ingeyo? Ladit rwot Otinga in ingeyo? Ladit rwot Yucuba Dek in ingeyo? Ka pe wungeyo nyo wungeyo, wukati wuniang wan ka maleng, pien ni wan kobedi cani wamito ni lutini wadiki maca gumok caden i kom ngo ma yam kwaruwu pwonyo kwede ki wan, ma wun dong wuleyo wudoko Rwot kobedini. Dok wun ludito rwodi cer ki cer omyero wubed wunge ni, pe omyero wutur cik pa kwaruwu. Omyero wunen ni jami ma yam kwaruwu tye ka timone i abila omyero wun wutim. Dok ka wun wubituro cik pa kwaruwu, omyero wunge ni peko bipoto i doggola ki doggola woko weng. Mano gin ma an Kayde Christama awaco eno. Dok jami ma pe tekwaro pa lwor nyo jami ma peke tekwaro pa abila omyero wunen ni wuweko gin eni cen. Gang ker pe mito gopa. Abila pe mito lok gopa. Mano gin ma an awaco ma cecek eno. Pi man dong an amoto wun ludiro rweco ki weny, amotowu kun anwoyo ni lok me wii omyero ocak timmeo. Ka dong i kom rwodi, rwodi ma romo pyerabic ki wiye, inongo ni rwodi ma romo pyeradek keken ene guwire, ma jo muwire King Jafaya tye i kine. Wun jo mukene-ni weng omyero wudok koko i caro i i abilawu ka ma yang kiyiko iye wegiwu, wucak ki cik Acholi, i nge cik Acholi wudony i wii

in bene iti Rwot ma itye i Pader kunnu, ma bene an amito alok lok ada, awinyo ni in bene pe kiwiro in ki moo pwodi. Ento atemo niang ki kwedana ki bot ngati mo ni in itye ka yubbe matek adada ma wii ma megi cok bedo woko cocoki ki kom moo kikome, pe moo mubit. Pe wabimito moo mubit eni-ni i kom rwot mo keken. Kom moo kikome ma yam kiwiro ki kwariwa ma gubedo rwodi ma un wuleyo kakagi-ni, en aye ma wamito. Ma in ladit Rwot Casimiro, alegalega ni tim kica me, tima kica me lwongo nying in. Ento atyeko timo ki kweda ma mega i areya ma mega anongo ni yub me wii ma megi tye ka wot maber. Ento wii ma megi omyero pe obed mo mobit, omyero obed kom mo kikome ma yang kiwiro ki babani ma in ileyo kakare. Pi man dong an awaco ni jo jwakke malo, wutel wi wan kaka luwo maber. Mano gin ma tye eno. Gin ma an amito ni owot maber ennu, wiya pe wil me moto Rwot ogenga. Rwot ogenga, an amoto in twatwal, dok amito wacce ladit Rwote, ada, lok me wir omyero otimmeo. Dok ladit Rwot man kacel acel i cerene omyero odok koko i gang ka ma yam kiyiko iye wonne ma en oleyo kakare. Jojoka malo, abilo mede ki gwoko wun, an pud abidwogo, kikwedana pud tye ka wot anyim. Apwoyo.